Bu sportsmenimiz bardy, Döwletjan Ýagşymyradow diýip, pälwan ýigit, sakgally zatly.
Türkmen söweşçisi Döwletjan Ýagşymyradowdan uzak wagtdyr habar alynmaýandygy barada maglumatlar ýaýrady. Döwletjan Ýagşymyradow müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýylyň ýigrimi ikinji maýynda Türkmenistanyň Türkmenabat şäherinde doglan bolup, professional MMA, garyşyk söweş sungaty boýunça türgendir. Ýeňil, agyr, agram derejede çykyş edýän türgen öz sport karýerasynda UFC we PFL guramalarynda möhüm üstünlikleri gazanyp, halkara derejesinde Türkmenistanyň iň meşhur söweşçileriniň birine öwrüldi. Türkmenistanyň meşhur MMA söweşçisi Döwletjan Ýagşymyradowyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndaky soňky söweşinde ýeňiş gazananyndan soň öz ýurduna gaýdyp gelip, dürli çärelere gatnaşandygy öňe sürülýär. Maglumatlara görä, Ýagşymyradow maý aýynda Türkmenistanda özüniň esaslandyran kolbasa we et önümlerini öndürýän sehiniň açylyş dabarasyny geçirdi. Ýaşulularyň hem bu dabara gatnaşmagynda ol gyzyl lentany hut özi kesdi. Açylyşdan soň bolsa, halk bilen duşuşan türgeniň adamlara mugt kolbasa paýlandygy hem aýdylýar. Dabara gatnaşanlaryň berýän maglumatlaryna görä, bu çäräniň yzysüre Ýagşymyradowy näbelli adamlar tarapyndan paýtagta alnyp gidilýär. Bir hepde geçenden soň bolsa, Döwletjan barada halk köpçüligine täze maglumatlaryň ýaýramandygy öňe sürülýär. Sosial ulgamlarda we sport janköýerleriniň arasynda meşhur söweşçiniň ýagdaýy barada dürli soraglar ýüze çykýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň PFL web sahypasyndan belli bolşy ýaly, Ýagşymyradowyň Şu ýylyň otuz birinji iýulynda Nýu-Ýork şäherinde angliýaly Semýon Pawel bilen geçirilmegi meýilleşdirilýän söweşe gatnaşmagyna garaşylýandygy aýdylýar. Şol sebäpli hem onuň ýagdaýy we meýilleşdirilen söweşe gatnaşyp-gatnaşmajakdygy köpleri gyzyklandyrýar. Ýagşymyradowyň özi ýa-da degişli edaralar tarapyndan bu mesele boýunça resmi beýannama berlen ýagdaýynda, köpçüligiň arasynda döreýän soraglara jogap bolar diýlip garaşylýar. Özüni hökümet diýip atlandyrýan jenaýatçy toparyň halkyň arasynda meşhurlyk gazanyp başlan, halkyň ünsüni özüne çekip bilýän Türkmenistanyň watandaşlaryny dürli bahanalar bilen ýok etmek ýa-da bikanun jenaýat jogapkärçiligine çekmek ýaly usullary ulanýandygy barada dürli pikirler öňe sürülýär. Milli halas ediş komitetiniň düýbüni tutujylarynyň biri bolan Merdan Muhammedow hem, tarapdarlarynyň aýtmagyna görä, halka kanuny döwlet gurluşy barada ekranlaryň üsti bilen gije-gündiz düşündiriş işlerini alyp barandygy we halky habarly etmäge çalşandygy sebäpli, Türkiýe Respublikasyndan gizlin ýollar arkaly alnyp gaçyldy. Merdan Muhammedow Türkiýe Respublikasyndan gizli ýagdaýda ogurlandy. Onam hemmäňiz bilýäňiz, bu gün ine biz Birleşen Milletleriň öňünde ýörite şu problemalary aýtmaga geldik. Şeýle hereketler kanuny däl-de, türkmen resmileri tarapyndan aç-açan jenaýat işlenýändigini subut edýär. Indi bolsa Döwletjan Ýagşymyradowa hem şunuň ýaly bikanun hereketleriň edilmegi meýilleşdirilýärmi diýen uly sorag alamaty halk köpçüliginiň öňünde örboýuna galdy.